Simply visit patreon.com forward slash whakamiere and click on the shop tab. You'll find all of our pakiwaitara wini te pū and many other pakiwaitara all available to purchase. Now without further ado, let's get on with our kōrero. Kia hānea ana te noho, whakarongo mai e hoa mā. Wini te pū, nā AA Milne. Upoko tuawhitu. te haramai ai a Kānga rāua ko Pēpi Rū ki te ngahere, te kaukau hoki ai a Punua. I te āhua nei, kāore tētahi i te mōhio nō hea rāua, engari i te ngahere rāua a Kānga rāua ko Pēpi Rū. I te uinga atu a Pū ki a Kiritopa Rōpene, mā hea mai rāua, ka kī a Kiritopa Rōpene, mā te ara Māori noa. mēnā koe e mārama mai nei ki tāku pū. Ā, arā a Pū, tē mōhio nei, i kī atu i te, Āna! Kātahi, ka rua ngā tūngoungoutanga i tōna upoko me te kī, Mā te ara Māori noa, āe! Kātahi, ka toro ake ki tōna hoa punua e hihiratia ai tāna e whakapae nei mō tēnā, ā, i te whare o Punua ka kite i a Rāpeti. Nā reira, ka kōrerorero tahi rātou katoa mō tēnā. Ko tāku e kore nei e rata, ko tēnei, te kī a Rāpeti. Anei tātou, ko koe pū, ko koe punua, ko au, mea rawa ake, ko Io hoki, tā Pū, ko Io hoki, mea rawa ake, ko Ruru hoki, tā Pū, ko Ruru hoki, ā, mea rawa ake, ā, me Io, te kōrero a Pū. I tata wareware ia i ahau. Anei rā tātou te āta kōrerotanga tino pōturi a Rāpeti. Ko tātou katoa, ā, mea rawa ake, ka oho ake i tētahi ata, kāti, ehā tā tātou e kite nā, he kararehe rerekē ki te ururuatanga o tātou. he kararehe kāore anō tātou i mōhio, he kararehe e kawe haere nei i tōna whānau, i tōna pūkoro. Ina kawea tōku whānau e au i tōku pūkoro, me hia rawa aku pūkoro. Me 16, te kī a Punua. Me 17 nē rā, hei tā Rāpeti, me tētahi anō mō te aikiha. Ka 18. Tekau mā waru ngā pūkoro i te koti kotahi. Kahore rawaka te wa. He ngutanga i roa, i whai whakaaro hoki. Katahi a Pu, i muri i nga meneti torutoru e whakapoururu ana, ka ki atu, Hei taaku, me tekau ma rima. He aha? te ki a Raapeti. Me tekau ma rima? Tekau ma rima aha? To whanau? Hei aha raatou? Ka mirimiri a Pu i tona ihu. Ka ki atu, Hei taana, kātahi tonu nei a Rāpeti ka kōrero mō tōna whānau. I pēnā au, te kōrero noa iho a Rāpeti. Āe, i kī koe, hei aha pū? te kōrero kiriweti a Punua. Ko te pātai ia, kia ahatia e tātou a Kānga? Āna, kei te mārama, te kī a Pū. Ko te ara pai rawa atu, hei tā Rāpeti, kia pēnei.

Kua taea tonutia e tātou te kī, Āheiha! Ahakoa kāre i whānako i a Pēpi Rū, pū te kōrero kaingākau atu a Rāpeti. Kāore ō roro. Ū, kei te mōhio au, te kōrero hūmārie atu a Pū. Ka kīia te Āheiha e mōhio ai a Kānga kua mōhio tātou kei a Pēpi Rū. Ko te tikanga o te Āheiha. ka whāki atu mātou kei hea a Pēpiru mēnā koe e kī taurangi ka puta kōrua i te ngahere, kore rawa e hoki mai anō. Kāti, kaua e kōrero i ahau e whakaaro ana. Ka toro atu a Pū ki tētahi kokonga whakamātauhia ai te aheiha ki tērā momo reo. He wā ōna hei tāna, i pērā i tā Rāpeti i mea mai ai, ā, he wā anō ōna hei tāna, kāore i pērā. I te āhua nei me whakaharatau tōna whakaaro. E kī, me whakaharatau hoki a Kānga e mārama ai ia. Kotahi anō kōrero hei tā Puna paku tutū haere ana. I te kōrero au ki a Kiritopa Rōpene, ā, i mea mai ia, e kīia whānuitia nei ko Kānga kē tētahi o ngā kararehe wawana Kāore au i te mataku i tētahi o ngā kararehe wawana Māori noa nei, heoti, e mōhio pai nei, ina whānakohia te punua a tētahi o ngā kararehe wawana, ka pērā hoki tōna wawana i tērā o ngā kararehe wawana e rua. Ki te pēnā, ka heahea kē te whakahuanga ake i te āheiha, punua, te kī a Rāpeti, me te tiki ake i tētahi pene rākau me te miti i te pito. Kāore ō māeatanga. Ka uaua te tū māea tāpunua. Paku hongihongi ana. Mēnā koe he kararehe tino paku noa iho, arā a Rāpeti, kātahi tonu nā ka tīmata ki te tuhituhi, ka tiro whakarunga me te kī atu, He kararehe iti kē nōu ka whai hua ai koe ki a tātou i tēnei mahi mātātoa e kainamu nei. he hiamo rawa nō Puna i te whakaaro ka whai hua ia, ka wareware i a ia te noho mataku tonu. Ā, i te kī ngā atua Rāpeti mō te wawana o ngā kānga hei ngā marama takurua anake, me te noho ngākau pai hei ērā atu kaupeka, ka tou tīrairaka tāna noho i hīkaka mārika ia i te whai hua atu ōna. Ka pēhea ko au? te kōrero pōuri a Pū, Hei tāku, e kore au e whai hua. Hei aha tēnā pū te kōrero āhuru a Punua? He wā anō pea me kore ake ko Pū te kōrero iho a Rāpeti i a ia e whakakoi ana i tāna pene rākau. Kāore e taea te mahi mātātoa nei. Auē! te kī a Punua, me tāna ngana kia kaua e matangurunguru tōna āhua. Heoti, ka nau atu a Pū ki tētahi kokonga o te rūma, me te kōrero uma kūkupa atu ki a ia, Me kore ake ko au, ko tērā momo pea! Ana, whakarongo mai kōrua tā Rāpeti i te mutunga o tāna tuhinga, nā, ka whiwhita te areare pai o ngā taringa o Pū rāua ko Puna, ka tuwhera hoki ō rāua waha. Anei tā Rāpeti i pānui atu ai, He whakaritenga e mau ai ko Pēpi Rū. Tuatahi, he kōrero whānui. He tere ake tā kānga omanga i a tātou katoa, inā hoki ahau. Tuarua, he kōrero whānui anō. Kāore a kānga e huri tuarā i a Pēpi Rū, māna kua haumaru te nōhanga āna ki tōna anō pūkoro. Tuatoru, nā whai anō, Mēnā a Pēpiru e mau i a tātou, me tōmua rawa atu tā tātou tīmatanga, he tere ake nō tā kānga omanga i tērā a tētahi o tātou, ina koa ahau. Tirohia te tuatahi. Tuawhā, he whakaaro. Mēnā a Rū e peke atu i tō kānga pūkoro kia peke whakaroto ai a Punua, e kore a kānga e mōhio ki te rerenga kētanga, Tātena he kararehe tino iti a Punua. Tuarima, pēnei i a Rū. Tuaono, engari ka mate tā Kānga mātua tirotiro ki wāhi kē e kore ai e kite i a Punua e peka atu ana. Tuawhitu, tirohia te tuarua. Tuawaru, he whakaaro anō. Engari mēnā a Pū e toro hiamo rawa atu ki a ia, he raro pōtehetehe ka tiro pea ia ki wāhi kē atu. Tuaiwa, ā, e oti i a māua ko Rū te oma tahi atu. Tekau, kia tere hoki. Tekau mā tahi, ā, e kore a Kānga e mōhio kua rerekē tae noa ki ā muri rawa rā anō. Ana, i uma kūkupa tā Rāpeti pānui i tēnei, ā, he wā poto i muri mai, kāhore he paku kōrero i tētahi. Kātahi a Punua te tuwhera ai me te aukati ngū ai i tōna waha, ka kōrero whango atu. Ā, ā muri ake, aha rā tāu? Te kitenga a Kānga i te rerenga kētanga. Kātahi tātou ka kī, Ā, hei hā. Tātou tokotoru nei? Āe. Auē! Nā, he aha te raru, Punua? He kore noa iho, tā Punua. Ko te hanga e whāki ana tātou katoa, ko te hanga e kōrerotia katoatia ana e tātou tokotoru, te kī a Punua. He aha māku, hei tāna, engari e kore e pai au ki te whākinga a Heiha me ko taku kotahi, e kore e paku pahawa i tēnā, me te aha anō, hei tāna. E tika mārika ana tāu i mea mai ai mō ngā marama o te takurua? Ngā marama o te takurua? Āe, mō te wawana ōna hei ngā marama takurua anake. Āna, āe, āe, kei te tika tēnā. Kāti, pū, kei te mārama ki tāu nā mahi? Kāo, te kī a Peapū. Kāore anō, hei tāna. He aha rā tāku mahi? Eh, me kaha rawa atu tō kōrero ki a Kānga e kore ai ia e kite i tētahi mea. Auē, kōrero mō te aha? Kei a koe. Pēnei i tētahi wāhi tare rotarota, he aha kē atu rānei? Koia, tā Rāpeti, kāwani kē, hoake tātou. Nā reira, ka puta rātou, kimi ai i a Kānga. Tērā tētahi ahiahi. I te noho mārie a Kānga rāua ko Rū ki tētahi wāhi oneone o te ngahere. I te whakaharatau a Pēpi Rū i ngā peke iti i te oneone, me te taka iho ki ngā rua kiore me te piki atu anō, ā, i te tutū haere a Kānga me te kī, Kia kotahi anō te pekenga e kare, kātahi me hoki tāua ki te kāinga. Ā, i taua wā tonu, Ka ra ke kopu, toti toti ana i te puke. Kia ora ra Kaanga. Kia ora pu, tirohia taaku pekepeke. Te pipi a Tuaru me te taka ano ki tetahi rua kiore. Tēnā koe Rū, kei taku hoa pīwari. Kua hoki tonu māua ki te kāinga, te kī a Kaanga. Kia ora Rāpeti, kia ora Punua. Ka kī a Rāpeti rāua ko Punua te hara mai ai i kō atu i te puke, Kia ora! me te, Tēnā koe, Rū! Ā, ka inoi a Rū kia mātakina tāna pekepeke e rāua. Nā reira, ka noho, ka mātaki hoki rāua. Ka tiro hoki a Kānga. Ei, Kānga! tā Pū, i muri i ngā kamonga e rua a Rāpeti. Aini pea koe e rata mai nei ki tētahi rotarota? Me uaua kapēna, te kī a Kānga. Auē! tā Pū. E Rū, kia kotahi anō te pekenga, me hoki tāua ki te kāinga. Ka paku ngū tonu i a Rū ka taka anō ki tētahi rua kiore. Karawhiua! hei tā Rāpeti i tāna kōhimuhimu hoihoi mā muri i tōna ringa. Mō tēnei mea te rotarota te kōrero a Pū. Nāku anō tētahi wāhi titonga i ahau e totitoti ana. I pēnei. Ā, kia āta whakaaro au. Ka rawe tā kānga. Āna, rua e kare! Ka rata koe ki tēnei wāhi rotarota, te kōrero a Rāpeti. Ka kaingākautia e koe tā Punua. Me āta whakarongo pīkarikari koe, tā Rāpeti. E kore ai e mahue tētahi wāhi ōna i a koe, tā Punua. Āe rā, te kī a Kānga. Engari i titiro tonu ia ki a Pēpiru. He pēhea nei tōna rerenga pū? tā Rāpeti. Ka paku wharo a Pū, ka koke ai. He rārangi nā tētahi pea me ngā roro iti noa nei. i te mane ina wera te ra ka nui taku ohia. Aini pea kua he, aini pea kua tika, kua ahatia tehea ko tehea hoki te aha. I te turei ina hukatara, ina hukapapa, ka pupu te whakatuatea. E tokoiti ana ke e mohio na, mena ena ko enei, ko enei ranei ena. I te Wenerei, ina kiko ana te rangi, kua kore hoki āku mahi. Ka whakaaro au, kua tika mai. Ko wai te aha, ko te aha hoki a wai? I te tāite, i te tiotanga, ka tikona te taiao, ka pīataata. Ka tārake te kitenga, ko ēnā nā wai, engari nā wai ēnā? I te Paraire? Āe, kua pēnā ne rā? te kī a Kānga, me te korenga ōna e hiahia kia whakarongo ki ngā āhuatanga o te Paraire. Kia kotahi anō te pekenga rū e kare, kātahi me haere tāua. Ka paku tuketuke a Rāpeti i a Pū kia whakatere i a ia. Mō tēnei mea te rotarota, te kōrero tere a Pū, Kua kite rānei koe i tērā rākau ki korā? Ki hea? Tākānga. Ināianei rū, kiko atu te kī a Pū. Tohu ana ki muri o tō kānga tuarā. Kāo, te kupu a Kānga. Tarapeke mai rū e kare. Kua hoki tonu tāua ki te kāinga. Ka mate tāu titiro ki tērā rākau i kō, hei tā Rāpeti. Me hāpai au i a koe rū? Nā, ka hāpaitia a Rū ki ōna ringa. Kei te kitea tētahi manu atu i konei, hei tā Pū. He ika rānei? Ka mate tāu kite i tērā manu i konei, hei tā Rāpeti. Māna he ika kē. Ehara te ika, he manu kē, te kī a Punua. E mea ana koe, tā Rāpeti. He tāringi, he manu pango rānei, tā Pū. Koirā te pātai, te kī a Rāpeti. He manu pango, he tāringi rānei. Nā, ka huri ake a Kānga i tōna upoko, tiro atu ai. I te huringa tonu tana i tōna upoko, ka hoihoi te reo kōrero a Rāpeti. E kuhu atu Rū, ā, ka peke atu a Punua ki tō kānga pūkoro. Ka karapetapeta atu a Rāpeti, ko Rū ki ōna ringa, tere rawa atu ana. E kī, kei hea Rāpeti? te kī a Kānga, me te huri anō. Kei te pai koe Rū e kare? Ka pīpī atu a Punua i tētahi oro rū, nō raro riro i tō kānga pūkoro. I, i mate tā Rāpeti haere atu, te kī a Pū. Hei tā aku i maumahara ia ki tētahi mea, nā whai anō, ka wehe atu. Me Punua? He, hei tā aku i maumahara hoki a Punua ki tētahi mea i taua wā tonu, ohotata nei. Ana, kua hoki tonu tāua ki te kāinga, te kōrero a Kānga. Mā te wā, Pū! ā, ka toru ngā peke nunui kua haere. Ka tiro a Pū ki a ia i tāna wehenga. E manako ana au kua taea e au te peke pēnā, tōna whakaaro. Tērā ētahi ka taea, tērā anō ētahi kāore e taea, koia tēnā. Engari, he wā ōna kua manako a Punua kāore e taea e Kānga te pēnā. He rite tonu tōna manako ina roa tāna hikoinga ki te kāinga rā te ngahere, he manu kē ia. Heoti, kua tūpanapana tana whakaaro ki a ia anō i raro riro i tō kānga pūkoro. Me ko tēnei te rerenga e kore rawa e pai mai ki au. Ā, i tāna tiunga ake, ka kī ia, Au! Ā, i tāna hekenga iho, ka kī ia, E! Nā reira, ko te Au e! Au e! Au e! Tae noa ki te kāinga o Kānga. Kore kore! I te huakitanga tonutanga a Kānga i tōna pūkoro ka kite ia i te āhua o ngā mahi. He raro pōtehetehe ia i pōhēhē, kua mataku ia. Kātahi ia ka mōhio kīhai pēnā. He mōhio pū nōna e kore e whakaaetia e Kiritopa Rōpene te pānga kinotanga o Rū. Nā reira, i kīia ki a ia anō, mēnā rātou e pukuhohe mai ana, ka pukuhohe atu hoki au. Āna, Rū, e kare! tāna kōrero i te unuhia o Punua i tōna pūkoro. Ko te wā moe! Aheiha! te kī a Punua, ki tāna kaha i taea i muri i tōna kawenga wewehi. Engari, ehara i te āheiha tino pai, ā, kāore a Kānga i mārama ki tōna tikanga. Mātāmua ko te kauranga, hei tā te reo hari o Kānga. Āheiha! te kōrero anō a Punua, me te kimikimi āwangawanga nei i ērā atu. Engari kāore rātou i reira. i te tākaro a Rāpeti ki a Pēpirū i tōna anō kāinga, me te kaingākau tonu atu ki a ia i te takanga o ngā meneti, ā, tērā hoki a Pū te whakatau ai kia huri kē ia hei kānga i te wāhi oneone tonu i te pito o runga o te ngahere whakaharatau ana i āna pekepeke. Kāore au i te mōhio te kōrerotanga whai whakaaro a Kānga. mēnā rānei e kore e pai kia mātao te kauranga i te pō nei. Ka rata mai koe ki tēnā rū e kare? Arā a Punua, te kore nei i tino rata ki ngā kauranga, ka ihiihi i tētahi ihiihi roa, kātahi i tētahi reo māia ka kī atu ia, Kānga, hei tāku kua tae ki te wā kia māramo taku kōrera! Te puku ohe hoki rūiti nei, te kī a Kānga. i te whakaritea o ngā wai kauranga e ia. Ehara au i a Rū! te kōrero hoihoi a Punua. Ko Punua au! Āe e kare, āe! te kōrero whakaāio a Kānga. Me tō tāwhai hoki te reo o Punua. Anō tōna ihumana! Ka koke tonu ia i tāna tikinga ake i tētahi hopi kōwhai nui i te kāpata. Ka aha ia ā muri ake nei? Tē kitea nei e koe te hāparangi a Punua. Kāore ō karu, titiro mai ki au! Kei te titiro e Rū te kōrero pakeke a Kānga. Ka mutu, kei te mōhio koe ki tāku ki a koe inanahi mō te whakaari i ngā kanohi? Ki te pēnā tonu tāu whakaari i ngā kanohi pēnā i ō Punua, ka tupu ake koe kia pēnā hoki i a Punua. Kātahi rā koe ka kōrehu. Kāti, ki te kauranga, Me te aha, kei kōrero anō au ki a koe mō tēnā. Nāwai i mōhio ki hea rawa ia ka noho kē ki te kauranga, ā, i mārō te kōmukutia ōna e kānga ki tētahi paranene hopihopi. Ei! te tangi a Punua. Whakawāteahia au, ko Punua au! Kaua te waha e tuwhera e kare, kei kuhu te hopi, te kī a kānga. Āna. He aha rā tāku ki a koe? Nāu, nāu anō i pēnā ai. Te tuhatuha a Puna. I te taea tonutanga o te kōrero e ia. Ā, he hauata tāna kai anō i te paranene hopihopi. Ka tika hoki e kare kaua e kōrero, te kī atu a Kānga. Ā, taihoa ake tētahi meneti, ka puta a Puna i te kauranga, kua whakamaroketia ki tētahi tāora. Kāti, hei tā Kānga. Ana tō rongoa, kātahi koe ka moe. Ko tēhea rongoa? Hei tā Punua. Tērā e nui ai, e kaha ai hoki tō tupu e kare. Kāre koe mō te tupu iti, ngoikore hoki pēnei i a Punua nē rā? Ana, kāti. I taua wā tonu, he pātōtō i te kūaha. Tomo mai, tā Kānga. Nā, ka tomo atu a Kiritopa Rōpene. Kiritopa Rōpene! Kiritopa Rōpene! Te tangi a Punua. Whākea atu ki a Kānga ko wai au? He rite tonu tāna kī mai ko Rū au. Ehara au i a Rū, nē rā! Ka āta tirohia ia e Kiritopa Rōpene. Ka rūrū ai i tōna upoko. Ehara rawa koe i a Rū, hei tāna. Tātena, kātahi tonu nei au ka kite i a Rū e tākaro ana ki tō Rāpeti whare. Āna! te kī a Kānga. E ki, nāwai i tika ka apa kē. Anā rā! te kī a Punua, i tika rā tāku, ko Punua au! Ka rūrū anō a Kiritopa Rōpene i tōna upoko. Auē, e aha ra koe i a Punua? hei tāna. E mohio pai ana au ki a Punua, ā, he tīno rerekē tōna tae. Ka tīmata tā Punua mea atu, i pēnei ai nā tāna kauranga inā tata nei. kātahi ia ka whakapae e kore pea e hunaia ake tēnā, ā, i te tuwheratia o tōna waha e mea ai tētahi atu mea, ka makaia atu e Kānga te pune rongoā, ka miria ai tōna tuarā, ka kī atu ki a ia ka waiana ki te kakara, ka reka te āhua. I te mōhio au ehara i a Punua, te kī a Kānga. Ko wai hoki tēnei? Maini pea he whanaunga ia nō Pū, te kī a Kiritopa Rōpene, irāmutu he matua kēkē rānei pea. Ka whakaae a Kānga e tinga ana kua vēnā. Nā whai anō, me tapa e ia ki tētahi ingoa. Ka tapaina e au ko Pūtē, tā Kiritopa Rōpene. Ko Henare Pūtē hei ingoa karanga. Ā, i te whakataunga i tēnā, ka nonokea atu a Henare Pūtē i ngā ringaringa o Kānga, ka peke atu ai ki te papa. Ko a Waihoa Kiritopa Rōpene i te kūaha kia tuwhera tonu, me tōna hari katoa i tēnā. Kāore anō i pērā rawa te tere o tā Henare Pūtepunua omanga, me te aha anō, kāore i mutu tāna omanga kia tata rā anō ai ia ki tōna whare. Engari i te kotahi rau iāri atu, ka mutu te omaoma, ā, ka takaporepore ki te kāinga e hoki anō ai tōna tae hāneanea. Nā reira, ka noho a Kānga rāua ko Rū ki te ngahere, ka mutu, i ia tūrei, noho tahi ai a Rū rāua ko tōna pirihonga ko Rāpeti, ā, i ia tūrei, noho tahi ai a Kānga rāua ko tōna pirihonga ko Pū, whakaako ana i a ia ki te peke, ā, i ia tūrei, noho tahi ai a Punua rāua ko tōna pirihonga ko Kiritopa Rōpene.